hi hawikom le ruah awk chim awk a ṭhami tete cu kan chimh pah lemang hna, kan ruah pah lemang hna. Asinain atu bantuk bia a chuakmi hi cu eh, hruitu a ṭuan bal lomi cunin uh, Khrihfabu zong siseh khuazei zeimaw zeimaw bantuk rianṭuannak ah khin lutlai a si bal lomi hruitu a si bal lomi hna pawl bia an khin a chuak lai ti khi kei cu ka ruah bakmi si. Keimah zong hruitu ka si hlan ahcun hruitu hi ka rak doh ve hna. hruaitu a sinak le a rianṭuannak hi a duh tuk i kaltak a sian lo caah atu bantukin rian a ṭuan pengmi si ti bantukin hin bia rak chim hi a si ṭheo tawn. Sihmanhsehlaw hruaitu ṭuan cang hnu a si ahcun lungte a fim i e hi hi pei si cu ti hi tinak a si. Kanmah si dia fakha chung lila zongah atu hi a ṭam thumnak kan kal si cang i ṭam khatnak rianṭuantu hruaitu pawl kha kan rak doh hna i ṭam hninak rian kan ṭuan i macucu rianṭuan thar pawl zong kha an van ṭuan ve tikah ṭam khatnak i a rak ṭuantu hna bia a rak doh sualmi hna pawl zong kha a ṭam hlinak cah an lungfim ti bantuk in kan kal i atu ah rianṭuan i hruaitu si hi a fawi lo taktak nak hi kan van teh cio tikah khan i hruaitu a si komi nih khan cun mantuk in mi soi ngam hi cu a si lo ti kha hika zuhmun in ka van chimmi si i atu bantuk in mi a soitu le bia a chimtu hi cu hruaitu dirhmun a si bal lomi nih khin rianṭuannak kong kan theih lo caah hruaitu kan soi lemang mi hna khi si ti khi ka van langhter bikmi cu si siselaw sidi fakha i rian kan ṭuannak ah siseh cunin ral kan tuknak ah siseh kan keimah pumpak zong in van chim siselaw zapi huap in cun a fawi lai lo ca keimah pumpak kong khi van chim ning law atu ah hin ṭuanṭi ṭuanṭu in mei khan i ruk in dothlanang ah ka tal i ramtang ah ka rak lut ka ti cu ahcun tatta bak in private bak in ka rak i thok i caan sei muzat kan kal hnu ah company commander ka khoi hnu ah thim ka rak si i cucu zong ahcun keimah nih ka sawh in ka keimah nih ka tuan lai tiah rak ti si loin hruaitu te nih eh, nang me rak kan hruai ko ti in chim eh, mi ka si ruangah cucun ka rak tuan i tam khat kum khat kan kal hnu ah eh, election kan ngei ṭhan i eh, Br- battalion commander eh, tayim hua nang nih rak kan hruai ko ti kha zapi me peknak in eh, cucu ka tling i ka tuan ṭhan kum khat cucu din hnu ah na election kan ngei ṭhan i kum hnih ṭang khat siseh tiin kan van kal ṭhan i ṭamha hmu brigade commander rian kha zapi me peknak in ka tling ṭhan i atu kan dam a si cun hmai thla tiang September thla tiang he a ṭuan ding ka si i cucu ka ṭuan chung te hin tlamtlinh hi ka zuam ve ha chate ka si khawh chung in luthlit bak in rian ka ṭuan ka tuan khawh chung ah ka tuan lio caan hin tha tein rian tuan ning law luhlin bak in nunnak thap in kan tuan kan tuah ve bek cun ning cang tein zau do tein tuan ve se ding phal nak hi i tu ve se tai u se ti kha kan ti chu chu rian kan tuan sina te in mai thla September thla e election hi ka ngai tak tak aruang chu hruaitu sinak in hin din lai ka ngai tuk aruang chu kan king ri tuk kan ba tuk hring hran khi se kan ralkap keimah nak a hrim a thiammi rian a ṭuan khomi minung tampi an um cun hak khupi chung zongah atu in hawi kan sawm cuahmah mifim mithiam tampi an um voia catang sang na ngai ko nga thil tampi pi khua a ruat khomi kan hawi le zong minung tampi nam hna tikah cucu cu kan sawm peng min ha si rak i tel u rak ra u i kan hmunhma zong kan i kianh hna lai ti khi kan sawm pengmi hna si cu ve bantukin election kan tuah lai i hmaithla chungah cu zong ahcun kan hruaitu hna nih ralkap vialte hna nih amah he aa ṭan aa hlawk amah bak hi kan hruai seh timi me pekmi papoh kha a tlingmi papoh kha kan hruaitu an si te lai ti khi timi a si caah zapi lungthin thimnak in kan kal caah cucu keimah zong hmaithla in cun kan ralkap pawl zong nih hruaitu thar an kan thim piak lai hruaitu thar hna nih an kan hruai in kan kal lai ti khi ka ngaih taktak hruaitu hi a har taktak cunin side fakha in siseh keimah zong siseh kan phung reng reng ah kan nih cu reng in kan kal lo bau khat bau ni bau thum ti zong kan kal lo caah e election ah thimnak kan kal i atu brigade commander rian ka tuan mi hi hmaithla kan rakam nih an ka thim ti lo si cun private ka se ko la tatta ka se ko lai cu cu cu a kal mi kan si caah hruaitu si an duh peng caah ti khi a um bak lo ti kha hi ka zum hun in chim kan du chunin kan ni chu rek kan kal lo vai bau kai du ruang le rek kai du ruang a hruaitu si du ruang a akal mi kan si lo caah e ral kan tuk zungah cheukhat cu reng in a kalmi hna cu ral vikhat an tuk i kan ralram ah teinak kan hmuh si cun cucu teinak kan kir si cun commander a simi le ralram in a kirmi hna paoh cu sen an ngeih cun sen khat an kai i bo si cun bo in an kai i cuti cun a dotdot in kai thlum ah an si eh cucu bantuk in kan ni cu kan si bak lo reng in kan kal lo caah a bo in kan kal lo caah eh ralram vikhat kan kir i teinak kan kir zongah kan rian kha a kai hlei lo i kan rian kha a sang hlei lo kan lahkhah zong a kai hlei lo lahkhah zong kan ei hlei lo cucaah kannih cu zapi thimnak in election an kalmi kan si ko caah bawi an si peng caah bawi si an duh peng caah an tuanmi si si dia fakha lutlaitu hruaitu pawl hi zeihmanh an tuah lo an rakap i ral an tu ko cu e anmah cu a himnak an um ko an dai ko ti kha ti a si hrimhrim lo ral kan tu lo na te in khokhan lai relnak timi hi a har taktak ral atu mi hna kan rakam hna pawl e caah commander kan si bantuk in kan rakap hna e an tuahmi tawin yu tawin khan zong kha e ralbawi cungah anghat mi a si caah e chu chu chu tuanvo ngeitu lutlai a simi pawl kan lu cungah a hnget ṭhiamṭhiam mi an si caah an tuahmi thil hi a ṭhami si cun kan i lawm i thil ṭhalo a si cun kanmah lu cungah a hnget ṭhiamṭhiam mi a si ko caah hruaitu lutlai hi rianṭuan hi a fawimi a si lo kan duh tukmi zong a si lo kan nuro zong a si lo kan paro zong a si lo i kan i tlaih peng ding zong a si lo election in si le fakha cu kan kal caah zapi thimnak kan kal caah ralkap nih thimmi popo kha ralkap nih atlak tiin thimmi popo kha hruaitu ah ṭuan a si ko timi te kha a tawinak tein van chim ka duhmi si tluang tling hama tlaknak ding hi hawi kan sawm peng ti kha a si a ruang cu tuan deuh ka chim cang bantuk in khualupi lak tikah pa a simi papoh nih mino a simi papoh nih ral tuk thiam dih usih kanmah le kanmah i veng thiam dih usih ti khi kan sawh duhmi kan langhter duhmi si a ruang cu atu canra lo ah khualipi lak kan thop cang lai caah hakha kan kah cang lai caah hakha khuachung ummi ral kan kah cang hna lai kan dawi cang hna lai tikah aa khong hliam le ral tuat tlau te hna khi va ung hna seh law banabia an tlik lek nak ah cucu ralkap pa cu va thi sul amai thal te hna kha e zapi hmaika ah va um ko seh law Cucucu mino hna nih training kan kai lo i meithal tawnghtham meithal kah kan cawn kan thiam lo si ahcun cucucu meithal cu uh, san a tlai lai maw ti cun san a tlai bak lai lo ṭhengṭhunh a lo sawsawk lai thingtan a lo sawsawk lai mah ca cun i Hakha mino papoh nih pa a simi papoh nih ral tu ka thiam dih hna solo hriamnam hman hi thiam dih hna usih kanmah le kanmah hi i veng kho dih usih ti khi kan duhmi a si caah atu hi training hi kan tuah zungzal mi kan au zungzal mi si cu bantuk in uh, ralkap training a kai mi hna zong hi full time in um ding le active in um ding le cunin reserve in um ding kha amma duh thimnak bak asi ti kha hi ka zong hun kan chim peng na zeitik man nang cun na du zong du lo zong ah na um lai na duh zong duh lo zong a sakhan ah na um ve lai active ah na um ve lai ti hi kan ti bal hna lo amah duh thimnak hi kan sawh peng hna a ruang cu active a ummi rakap hi kan tam tuk cang tu hi kan tam tuk cang zing zan ah identity le role akhin kan buai bai tuk cang cu cucaah cun active hi kan herh lo ti kha kan lang tar lamang mi si sihmanhsehlaw amah nih kei cu active a um ka duh ko tiah a ti a si ah khan cun kan cohlan ṭhiamṭhiam fan ti kha hika zong hman in van chim ka duh i atu training kan aumi cu reserve force kan ti i thlakhat training an kai i cucu cu an kai dih in cun an kir ṭhan i an tu na hmun ma tiah Hakha peng chungah Hakha khuapi chungah an duh tapok tein an cawl cang ṭhan an ṭhu diar ṭhan ko an duhmi sipuai i an duhmi an chungkhar le an zeizong te kha an rian te kha an ṭuan ṭhan ko ko zalong tein an ṭhu diar ṭhan ko ko khualupi ka doh tikah a herh cang kan i ti tik te poah i zuan hnawh khawh ding in khan biakamnak le minthutnak tete kan tuah i cu cu cu a si ko timi te kai ka zu hmun in van suam van chim ka van duhmi si i nu le pa hna zong nih fale hna hi kan thlauh hna i kan siat hna lo a si hin cun a tha lo ngai lai te kha hika zong hun chim ka tu tu tiang a hin cun hram hram in kan kal bal lo hram hram in mi kan dok bal rih lo nat du zong du lo zong ti in tlaih in rakap tak tar hi a cang rih lo sim han se lo hmai lei ah a cang lai lo ti hi kan chim ko hrim lo chan ra lo ti zong a cang lai lo ti kan chim ko hrim lo a ruang cu zo u si lo hakha peng Hakha kuchung in mino hna ramleng ah a chuakmi ramleng ah a kal cangmi a himnak hmunhma a zammi mino kan tam taktak cang cucaah hi tu bantuk in kan i thlah peng i leng kan chuahter peng hna cun Hakha peng chung mino hi kan dila hi ta ti khi kan i ruah peng a si i cucaah dohthlan ah tuahmi kanmah chung lila zong in ramleng ah chuak cangmi hna an hawi le hna him taktak in an duhmi hnipuan fah le an i hruk i an duhmi tirawl an ei zalong taktak in phaisa an kawl sipoi an tuah i thakha ram tang ummi hna an rakap hna kan ni cu hihi kan si cang ko ti bantuk i chawrnak le i chawt i biaknak tan ham tikah active ingredient a tuanmi kan rakap ta hna zong an lung a dong i am kan mah chung lila zong in khin leng chuahnak tan hna zong kha i ditnak tan hna zong kha a chuah ton tikah si da fakha lila zong nih mino kum sum thum in kum hlei ruk kalak cu leng chuah lo ding ti bantuk te hna zong kha kan khamnak he a ruang hrimhrim a um ko ti mi te zong kha hika zong hman in van lang van chimter van langhter ka van duh mi si van chim ka duh mi si chunin van zoh than usi law atu wa tainta le na kai a thong bak kan ti mi pakhat van chim cun AA asi kum hlei ruk te long ara ri mi AA ze ruang da khiti khin a thon kan ti si cun an ni cu hram hram bak in Amah hi khai miphun a simi cu kum hlei riat in kum sawmthum ha kum nga karlak cu a duh zong duh lo zong ah tiin kum hnih paoh cu si hmuh a ṭhan lai ti kha ti a si ko. Cun ramleng a chuakmi zong nan theih kan theih cio cu tak em na hma a thei deuhmi lawng tiin an si ko. Ramleng a chuakmi zong thlakhat a dollar thong khat duh zong duh lo zong ah a pek peng lai ti kha a si peng i khati ah phaisa an pek ramleng a chuak cangmi zong nih cun ram chung ummi zong nih an duh zong duh lo zong kum hnih cu an miphun le ram caah hriam an tlaih dih caah tikhitik in an ṭhawn taktaknak si cucu zeruang dah si cun hramhram in a si hramhram in an kal caah a si i khatin khan an ṭhawnnak khi a si ti khi kan langhter a si cucu ve bantukin kan ni si deufa kha zong kan ṭhawng ve ko seh ral tei taktak kan duh ko kan ti si cun Jikhai bantuk zong ee bantuk zong in hramhram in kan kal ve cang zong ah a poi mo ti zong kha hika zong in kan langhter mi si cu cu mizapi nu le pa hna le mino hna retheih le har kan pek hna a si hrim lo kan ram luatnak ding caah zaleng zalennak hmuhnak ding caah luatnak kanmah theng khawkhan la rel khawhnak kan ngeih khawhnak ding caah cun a her se cun hramhram zong an van i hruai ta i dothlannak kan dih hnu kan tei hnu se cun kanmah le kan duhmi zalong tein rian kan tuan than ko ko lai ti khi kan i ruahchan mi si caah a herh si cun hram hram zong kal a herh te ko lai ti khi keima pumpak in ka hei ruah cia mi khi si i sihmanhsehlaw ni hin tu chun chan tiang kan kal ning cang hram hram kan kal bal lo a nem tein kan i sawm i a nem tein kan i au hi tuchun caan cang caan tiang cun nem tein kan kal peng ko timi te kha van chim ka duhmi si a tlamtling ha maw tluang ka lawm elo i ral nih an kan tuah khawh lonak ding a ti in chunzan bak an security an lak dih atu hi nikul fai kan tuah cang e cucu ahcun a rak thawhmi zong him tein an rak ra him tein an kiar zalong tein kan cohlan hna e cohlannak receipt te zong ṭha tein kan ṭial kan pek hna timi te zong khai ka zong hman in langhter kan tumi si rak i tho u rak ra u khobelam lei ah rak ra u law ca lam ah kan tar i phaisa pek nak hmun tiah kan ti maka zun na cun rak ra u law a kan kawlmi le a kan fuhmi nung nih cun nan kan hmu ko lai timi te kha hika zum hun in chim ka van duh mi si caan tam kan ngei ti lo tung hnu zal khat hrawng hrang lawng caan kan on cang lai caah cu cu chung te ah tu jing kan bia a thei mi hna Hakha khuapi chung um mi sia Hakha peng kan sia thawh hna silo pe hna usilaw kan lungthin taktak a sinak kha langhter hna usih dohthlennak kan dih cang hnuah kan tei cang hnuah ting zaza le ting thong tong si deh fa kha ca kan pek hna lai kan bawmh hna lai cho e na e se e ti kha kan aurelin mi kha san atlai ti lo acan lio ti ah fangkhat fanghni te kan pek mi kha athen hem tak tak mi asi timi te kha ika zum hinin hakha peng hakha ku pichung thawvo in kip thawvo kong he petlai in chichu vel cha van chim kho mi susuro tampi ka lom halnak an siseh dotdot tete in kan kal cuahmah hna lai i a dong tiang te rak kan leng ulaw biaruahnak ah tel hna usih ti khai ka zum hun som chi kan du hna atu lio si de fa kha nih kan i tinh mi kan ngaih mi kan rian hi a phunphun in a dotdot in um mi cucu behelnak le belehnak tun tam deuh kan kal ti lai i tuzing ah a tlangpin van chim ka duh mi cu atu ah kan tuah cuahmahmi training ahhin reserve force training kan ti i cucu zong cu kan kal cuahmah lio si minung tamnak te an kai i cucu hna kan ei kan din kong ah siseh active force in um cangmi kan raka vialte caah zingzan kan ṭhutdirnak ah kan ei kan din kong ah siseh kan hnipuan fenh ei in siseh kan ral tuknak thil thuam in siseh kan herhmi hi a tam taktak si si de fakhan hi kan hmanmi budget hi thlakhat ah tingthong hi in ting thong thum kalak peng he pungman in chuak mi asi cu cu vialte cu khoi kan dat rat ti si cun mizapi nih nan kan chom nan kan kan mi mizapi nih pek mi chung in akal mi asi cu cu cu nihin tu jing zong ah a thar in som than kan in du hna training akai chuma mi kan rakap thar hna zong training lio asi bantuk in har lio asi i hrem lio asi bantuk in eidin kong ah thaithaw zan riah kong ah kan har taktak chuncaw upek timi hi um bal lo thaithaw kan ei mi hi kan chuncaw zong asi chi i cu cu zan riah tikhin va dawi be ase active force um mi rakap zong nih chuncaw ei timi hi um bal lo kumli chung kan kal nak ah potam langmang in i hrem lengmang in chuncaw kan pawṭam zongah chuncaw ei i hrem lengmang in thaitho kan ei mi hi zanriah kan dawi ve i cuticun training a kai mi he active force he rakap um ce mi hna hi cuticun nifate khua a sa mi a thu diang mi kan si i miphun le ram caah dothlannak kan tuah kan ti ko na tein tempo hi a khim bak lo nangam tein kan um bal in or vui te hin kan um kan thu kan dia bal lo sihmanhsehlaw dothlannak pe si cu a har mi pe si cu tikha kan i ruat ṭhan i kan ralkap hna zong thazaang kan pek hna cu tute cun aan him in kum li fai kum nga lamtlai a kal cangmi kan si cucaah kan mipi hna zong nih kan ralkap nan si kan si tiah nan kan ti nak dingah nan ralkap hna nan fale hna he kan paw a khimnak dingin ral kan tei khawhnak dingin a kan ngeitu mipi hna nihin tu suncan ah